Diolch am ymuno gyda fi pawb. Um, Mae'n hyfryd cael bod fy nghyn gyda chi i siarad am brosiect Cysur y Sêr. O'n i'n meddwl sef e'n well i ni fynd o gwmpas a just cyflwyno'n hun yn fras a siarad am ein cysylltiad ni gyda'r brosiect, a wedyn i ni fynd ati i drafod rhai o'r cwestiynau ni eisiau dod atyn nhw yn y sgwrs yma. Felly, enw fi yw Teimar, dwi'n gweithio fel chwedleuwr. Roeddwn ni yn arwain uh, rhan o'r chwedleia ar y brosiect yma, a roeddwn ni hefyd allan mas yn y gymuned yn adrodd straeon y ser yn ystod wythnos awyr dywyll. Fiona, ti eisiau gweud pwy wyt ti? Diolch Tim, a ie, Fiona rydw i. Um, dwi'n siarad Cymraeg fel ail iaith, dwi'n byw yn Sir Ddinbych a gweithio fel chwedleuwr ac roedd yn hyfryd iawn fod yn rhan o prosiect a chydweithio gyda pobl yn fy ardal i i rannu chwedlau sêr tu mewn a tu allan yn yr ysgolion ac hefyd gyda'r uh, hen bobl sydd yn um, um, mynychu um, clwb cinio bob wythnos. Dyma be nes i. Diolch, Fiona. Um, Mair, ti eisiau cyflwyno dy hun? O, oh, helo, Mair. Dwi'n Mair Thomas Evans. Um, dwi'n yn perfformio um, uh, fel actores a storifraig a chantores a mae gen i ddiddordeb mawr mewn lle'n gwerin yng Nghymru a dwi'n byw yn, uh, yn Ninas Mowddwy yn Sir Feirionnydd. Diolch.
A Dani?
Dwi'n Dani a dwi'n gweithio fel swyddog awyr dywyll. Dwi'n gweithio fel rhan o prosiect nos sy'n partneriaeth awyr dywyll rhwng y tirweddau cenedlaethol yn Gogledd Cymru. So dwi'n gweithio o Eryri, Parc Cenedlaethol Eryri. 'Dyn ni'n gwarchodfa ryngwladol aur dywyll, a dwi'n gweithio hefyd efo'r yr tirweddau cenedlaethol Ynys Môn, Pen-llŷn a Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. A dwi wedi bod yn rili jyst diolchgar i bod rhan o'r prosiect yma i gweld yr a chlwed yr holl straeon ma' pawb wedi casglu. Diolch.
Um, felly, dim ond tri, uh, wel, pedair ohonom ni sydd wedi bod yn rhan o'r brosiect hon. Um, mae nifer eraill hefyd wedi bod yn rhan ohono fi. So, o'n i'n meddwl falle bod gwerth i fi roi rhywfaint o amlinelliad o brosiect Cysur y Sir cyn bod ni'n cychwyn, sef rhan yma'r brosiect oedd, uh, o'n i'n dod at deg chwedleuwr at ein gilydd, chwedleuwyr um, sydd wedi sefydlu ar draws Gymru, sy'n gweithio fewn cymunedau gwahanol iawn, sy'n defnyddio Cymraeg yn ei ymarferydd nhw, ond o fewn lefelau gwahanol, rhai ohonom ni yn ddysgwyr, rhai ohonom ni yn siaradwyr rhugl o'r iaith, a fel fi'n gweud, pobl sydd yn gweithio mewn um, cymunedau gwahanol, rhai sy'n gweithio gyda plant, rhai sy'n gweithio gyda hen bobl, rhai sy'n gweithio um, gydag oedolion, a y syniad oedd um, i ni fynd ati i ddechrau da fel grŵp o ddeg yn hi newydd i ddechrau adrodd rhai straeon am y ser, a wnaethon ni gychwyn drwy weithio ar adrodd um, mytholeg Groegaidd um, yn y Gymraeg, a wedyn mynd ati yn ein cymunedau ni i ddechrau adrodd straeon y sêr, efallai rhai yn straeon roegaidd, efallai straeon o ar draws y byd sy'n sôn am y sêr, gyda'n cymunedau ni mewn gwahanol ffyrdd i gysylltu'n greadigol gyda'r awyr y nos yn ystod um, wythnos awyr dywyll, ym mha bynnag ffordd oedd hwnna'n gweithio i ni yn ein cymunedau ni a hefyd mynd ati i ddechrau'r broses o archwilio pa chwirloniaeth o Gymru sydd ar gael um, am y ser ac am yr awyr nos. A mae'r brosiect wedi bod yn un gyfoethog iawn. Rydym ni wedi dod o hyd i pytiau bach o chwedloniaeth, dwi'n meddwl. Um, felly, yn ystod y sgwrs yma, ni jyst eisiau rhoi blas o be ni wedi bod yn neud, beth oedd ar gael cyn i ni ddechrau'r brosiect, so pa chwedloniaeth neu ba ymchwil o'n ni wedi gallu dod o hyd i ar gychwyn y brosiect, a wedyn ble ni wedi bod yn ystod y brosiect fel ymarferwyr arni hi, a falle'n edrych hefyd tuag at y dyfodol. beth ydyn ni'n gallu gwneud nesaf gyda'r holl waith eang yma o ran chwedloniaeth y ser a beth ydy hi i gymunedau i gysylltu'n greadigol gyda beth sydd i'w chi'n penne ni a sut ydy e'n gwneud i ni deimlo. Um, Felly dyna amlinelliad o'r brosiect. Fel fi'n gweud, oedd 'na ddeg chwedleuwr yn rhan ohoni ddi, a mae gyda ni tair ohonom ni fan hyn, felly rydym ni'n mynd i gynrychioli ein cymunedau ni, sydd yn wahanol iawn i rai o'r gymunedau eraill sydd wedi bod yn rhan ohoni. A dwi wrth fy modd, mae Dani fan hyn hefyd, achos oedd Dani wedi bod yn rhan o'r brosiect o gynllunio, y, y, y stage cynllunio ti wedi dod arni hi, yn doedd y ti? Mm -hmm. um, a dyna lle dwi eisiau cychwyn, really, yw... Um, beth oedd o dy safbwynt di, beth oedd y, y, y peth oedd yn dy gynhyrfu di am brosiect Cysur y Sêr, a hefyd pa chwedloniaeth neu hanes oedd ar gael yn barod ynglyn â y sêr yng Nghymru cyn i ni gychwyn y prosiect? So, fel rhan o gwaith fi, dwi'n fynd allan i cymunedau a helpu pobl weld y ser, so dwi wedi na- neud llwyth o fel outreach a digwyddiadau a betha, a ma' pob tro roedd pobl yn rili surprised roedd 'na enwau am y cytser mewn Cymraeg neu enwau mewn Cymraeg am y sêr a roedd 'na jyst ddim lot o gwybodaeth dal yna efo pobol jyst y fel yr local populations am yr enwau Cymraeg neu y straeon. A dwi wedi neud dipyn bach o research fy hun ond dwi ddim yn storïwr dwi ddim yn yym historian so weithia' ma'n rili anodd i ffeindio'r y llefydd iawn i fynd i cael y straeon yma i dilyn y threads yma achos weithia' dwi'n gwbod yr enwau neu y neu dipyn bach o'r stori ond 'dyn ni ddim rili gwbod sut ma' nw'n ffitio i gilydd neu sut ma'r cytser yn ffitio gilydd yn yr awyr. A ma' 'na lot o styff o gwmpas cymunedau a hen chwedlau a sut roedd nw'n newid o cymuned i cymuned o gwmpas Cymru. So roedd ni efo lot o diddordeb yn hynny i trio ffeindio jyst trio ffeindio allan yr hen straeon, trio ffeindio y connections allan rhwng yr cymunedau wahanol ac yr enwau wahanol, a dwi ddim yn storïwr, so roedd hi'n rili rili excite- excited i gweithio efo storïwr wahanol sydd yn gallu fynd allan, a hwn ydi rwbeth ma' nw'n rili dda am neud, fynd allan yn cymunedau nw, casglu'r straeon yma, a neud y research hefyd achos dwi ddim yn da neud research fi ddim efo'r amser rili i fynd allan a neud y research so roedd o'n jyst rwbeth rili arbennig i bod rhan o o'r cychwyn i gweld yr storïa o'r ma'r yn tyfu o gwbod dim lot rili amdan y sêr a jyst casglu mwy a mwy o gwybodaeth a rŵan dwi'n gw- dwi'n meddwl ma' nw'n gwbod lot mwy na na fi'n gwbod so ma' 'na lot i fi dysgu a dwi'n jyst rili falch bod fyd nhw yna rŵan. Ma' 'na deg storïwr sy'n gallu mynd allan dros Cymru a cadw'r straeon yma yn yn fyw achos roedd n'w bron ca'l eu coe- ca'l eu golli like rili rili bron at jyst fynd fynd i fewn i'r awyr a ddim ca'l deud dim mwy.
A o ran dy safbwynt di pan ti'n mynd allan i redeg gweithdai gyda'r gymuned am yr awyr nos, sut wyt ti'n meddwl mae pobl arferol yn cysylltu gyda'r awyr nos ar hyn o bryd? Like, os, oes mae yna, os mae yna gysylltiad gyda nhw, neu ydyn nhw'n teimlo'n eitha Peth i ffwrdd ohon iddi, sut, beth yw'r sort of sefyllfa ar hyn o bryd? Dwi'n meddwl mae lot o pobl yn teimlo pell i ffwrdd o'r yr awyr nos. Mae lot o pobl rwan yn fyw efo lot o llygredd go- gola' lle ma' nw'n fyw so ma' 'na ddim lot o ser i nw'n gweld a 'dan ni jyst wedi newid hefyd fel society 'dan ni ddim rili fynd allan ar gyfer nos ma' 'na lot o ffyr o gwmpas fynd allan yn y nos so ma'n gweithio efo pobol i ca'l drosodd yr barriers yna so ma' nw'n gallu fynd allan, sbïo i fyny ar y sêr, a dwi'n meddwl ma' pobol he- hefyd ma' nw ddim isio teimlo'n fel hmm ma' nw isio fynd allan efo rywun sy'n gwbod be' ma' nw'n edrych ar sy'n gallu deud iddyn nw achos weithie ma' pobol yn sbïo fyny a ma' nw'n deud wel dwi'n gallu weld rwbeth ond dwi ddim gwbo be' mae o. So ma' pobol weith- weithie ma' nw dipyn bach yn embarrased bo' ma' nw ddim yn gwbod dim byd so dwi'n trio helpu pobol i jyst you know ar em wai e's em ma' nw i gyd yn yn yn made up so does 'na ddim yy does 'na ddim reswm bo' ma' pobol ddim yn gallu creu enwau ei hun i'r yy i'r y sêr ond Dwi'n meddwl ma' pobol ran fwyaf o'r amser ma' n'w wedi clwed yr enwau fel tr- traditional fel y Greek a Latin enwau a ma' n'w ddim yn gwbod amdan yr enwau Cymraeg so pan ma' nw'n ffeindio allan bod ma' 'na enwau Cymraeg a bod ma' 'na straeon tu ôl yr enwau sydd yn connectio n'w i yr i'r past i'r hen ffordd ffermwyr a bethe fel 'na a hen ffordd o chwilio a betha fel 'na ma' pobol yn jyst syrthio mewn cariad efo'r y straeon a ma' nw'n jyst gallu weld y lincs a ma' nw'n like o ie dwi'n cofio rwbeth rŵan dwi'n cofio be' oedd taid yn deud a be' odd nain yn deud a ma'n jyst dod straeon allan o pobol.
Ie, yeah, dwi'n cytuno, mae'n rhywbeth ynglyn â, o'n i'n ffeindio hyn, hyd yn oed ati pan o'n i'n adrodd y straeon Groegaidd, wrth rhoi enwau i'r cytserau a wedyn straeon tu ôl i'r enwau, yn dod â nhw'n agosach ato ni fel bod dynol, achos maen nhw yn teimlo mor bell i ffwrdd a maen nhw weithiau i i rai bobl jyst yn edrych fel siapiau yn yr awyr a does dim wir cysylltiad gyda nhw ynglyn â ni ar y ddeiar nawr yn edrych lan. Ond y syniad 'na wedyn o gysylltu ni nôl at y bobl oedd wedi dod o'n blaen ni, oedd wedi edrych lan a wedi gweud, 'O, dwi'n gallu gweld pen tarw yn yr hmm. awyr, neu dwi'n gallu gweld corff arwr yn yr awyr. Oedd yna rhywbeth ynglyn â hwnna oedd wedyn yn neud i'r cytserau teimlo lot yn fwy personol iddyn nhw. Um, a dwi'n meddwl os wyt ti'n gallu neud hwnna o fewn testyn Cymreig, ti'n, mae'n hyd yn oed yn fwy bwerus na dod â straeon o ar draws y byd, er mae pob un ohonom ni fan hyn wedi adrodd straeon sydd ddim yn dod o Gymru fel rhan o'r brosiect yma fel starting points. Diolch, Dani. Um, Neu ni ddod nôl at y ti falle mewn um, rhai funudau, ond dwi eisiau mynd i, i Mair, um, achos Mair, fel rha, dy, dy gyfraniad i fel rhan o'r brosiect, um, nes ti fynd lawr ar drywydd diddorol, sydd fe'n hyfryd cael clywed. Fi'n gweud diddorol achos mi oedd hi mor ddiddorol. Bysa fe'n lyflu cael clywed um, am dy ymchwil di a ble, a ble di a, a trywydd a'r gwahanol darnau bach nes ti ddod o hyd i pan o ti'n gweithio ar cysur y ser. Ie, yeah, um, wel, um, Oedd rwy'n yn ymwybodol iawn bod, um, sgwrsio fi, bod yna ddiffyg um, tystiolaeth bendant rhwng y mytholeg ni, cynhenid ni, a'r ser. Bod, mae yna enwau'n gysylltiedig, ond bod y straeon fel di mynd ar goll, mae Dani wedi sôn am hyn yn ei llyfrau. Ac um, Mae yna ymdrech yn cael ei gwneud wrth gwrs i drio gwasgu yr cysylltiad yna a'i wneud dau fold iddo fo a wneud o'n wir. Ac yym o'n i ddim yn siŵr, dydw i ddim yn academig felly o'n i ddim eisiau mynd lawr y llwybr academig. Ond yy be' dwi'n hoff iawn o wneud ydi pori, yym dwi'm dwi ddim yn gallu cymryd lot o wybodaeth mewn ar unwaith, a felly mae mae hen gyfrole y Llyfrgell Genedlaethol a yr hen gyflore llychlyd fel rhein sgynna i adre, yym dwi'n gallu cymryd gwybodaeth mewn mewn chunks bach, a be' be' dwi wedi bori fwya o'no fo ydi Cymru, yym uh, cylchgrawn Cymru O.M. Edwards o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, i mewn i'r i ddechrau'r ugeinfed ganrif. Ac um, be, be sylwes i'n fanno oedd bod nhw yn cofnodi y chwedlau Groegaidd ac yn sgwennu nhw yn Gymraeg ac eisiau ni gael gwybod, eisiau ni Gymru Cymraeg fedru gwybod am, yr, am y chwedlau clasurol. Ond hefyd, yr awydd yma i, i, i, i ddyrchafu yn chwedla am mytholeg ni fel Cymru, er mwyn rhoi mwy o statws i ni yn y byd, dwi'n meddwl, a dyna be oedd o. Ac um, felly, wrth gwrs, mae, mae gen ti'r chwedla, a hefyd y diddordeb ysol yma mewn lle'n gwerin, a chyfnodi straeon y tylwyth teg a falle. Mae nhw i gyd yn y cyfrolau yma o'r cyfnod um, y bedwarau gan yr bymtheg yma. Ac mae hyn, wrth gwrs, yng nghefndir Yym yr yr yr holl ddylanwad oedd gen yym y y y y capel a'r a'r ffydd Gristnogol ym yy yy yn neillduol felly. Ac ac o'n i'n gweld yr yr yym a a bod yr ddau beth yn yn yn cyd-fyw ac yn cyd-redeg ac o'n i'n gweld on' oedd o'n i'n gweld bod hynny yn ddiddorol iawn, bod yr, yr un Duw, uh, mae, oedd y Cristogion yn neillduol ar y pryd yn, yn credu yma, yr un Duw oedd yn gyfrifol am y greadigaeth fawr yma, uh, bod, bod hynny yn cael ei ddyrchafu, ond ar yr un pryd, ynddo, bod yr yr yr chwedla bychan yma a a hanesion tylwyth teg a- ac yn y blaen yn yn cael yr un pwyslais ac oedd hwnna dda- aru hwnna'n harfu yn har- yn yn nharo fi yn ddiddorol iawn iawn bod y ddau beth yn cyd-fyw yy yno ni fel pobl ac yy m- mi roedd pobl yn credu yn y tylwyth teg yn yr union un ffordd ac oeddan nhw'n credu yy yy yn y creawdwr mawr a ma' hynny'n wych a dwi'n meddwl bod hynny'n grêt a mi ddylan ni gyd yy A yym goleddu hynny dwi'n meddwl. A'r rhyfeddod yma ynde, yr rhyfeddu at y sêr, yr rhyfeddu at yr pethau yma da ni ddim yn ddeall. Ac wedyn, mae yna hefyd yn, yn yr, y cylchgronau yma, yn enwedig yn dod mewn i'r ugeinfed ganrif, yr ysfa yma i esbonio y wyddoniaeth i ni. Ac mae yna gyfrolau lu a, a, a, ac erthyglau lu am y gofod ac am y datblygiadau ac am yr enwau ar y planedau a'r sêr. Um, felly dyna oedd yn, oedd yn... Ac yn ganol hyn i gyd, mae yna straeon bychan am bethau oedd yn digwydd yn y nos, ynde. A dyn, ddari, es i ar, draw, ar hyd y trywydd yna, um, pa mor bwysig oedd y nos uh, ar gyfer rhai o'n, on chwedlau ni, de. So, so dyna, es i ar, ar, ar, ar ei ôl o. Ac oedd o'n uh, ddifur, ddes i ar draws un, um, un erthigol am opera roc, wel ddim opera roc, opera, opera drama gerdd am blant dôn. Ac yn hwnnw, mae, mae nhw, mae yna ma na lyniau gen ti i Elis oedd wedi sgwennu fo. Ac mae, mae nhw'n, mae, mae, mae mae o yn yn ma' ma'r gwerthfawrogiad o'r o'r sioe 'ma oedd wedi bod efo'r a ma'r llunia' yr yym y cymeriade ag yn y blaen yy ma' hwn o 1912 felly jest cyn yr y rhyfel byd cynta. Yym ac ac y yr yr ysfa 'ma i i i'n dyrchafu ni de. fel, fel gwlad a fel pobl. Felly, pa mor bwysig ydy'n chwedlau ni i wneud hynny a, ac addysgu yn, yn hunain, yn, yn y clasuron yma, llwy'n dde, Cymraeg yma. A maen nhw'n mae, mae fanna, maen nhw'n enwi pawb, maen nhw'n enwi'r er, er, er teuluoedd y dôn ac yn y blaen. Felly mae, mae hwnnw'n ddifur. Ac, a peth arall lle si ar ei draws oedd gymaint o enwa am yr, am yr, um, y llwybr llaethog. o'n i ddim yn ym nghymharwydd â nhw ac y rhestra ohonyn nhw yym wel dwi'm yn gallu ffeindio nhw ŵan mae mae mae dyma pam bo' fi ddim yn academig achos bo' fi mor flêr yym ma- yy does does na'm trefn ond ma' 'na yym gymaint o straeon o o enwa' gwahanol am y llwybr llwythog yn Gymraeg yym Ond mae hyn i genna i i lawr yn rwla hefyd. Um, felly, es i, es i ar draws, uh, ei ddechrau, o'n i'n gwybod i pa gyfeiriad o'n i'n mynd, o'n i, oedd, ma, achos mae'r, mae o'n union fath ar ser ar, ar wybren y nos, mae, mae, na, mae o mor fawr, a mae, mae, oedd y syniad yma o drio cysylltu'r holl Chwedlau Groeg ar lle ran chwedlau ni ac, ac, ac oedd o'n mor eang. Felly yn y diwedd nes i benderfynu dod yn fwy cul ac edrych ar bethau fel y llen gwerin bach, y barddoniaeth fach, yr pethau um, ac enwa fatha Tew Tewdws. Do'n ni ddim yn gyfarwydd efo Tew Tewdws. Tŵr Tewdws, mae'n ddrwg gennai, Tŵr Tewdws. Um, sef, um, dwi'n methu dweud yr enw, Pleia, Pleiades, ie? Yeah? Um, a'r stori am, yr, am Merched Atlas yn cael ei troi yn, yn, um, yn sgithanod, ond ni'n meddwl bod hynna'n ddifur yn y fersiwn Gymraeg. Nid y mewn i, um, i golomennod,

dwi'n meddwl. Yym oedd yn oedd yn frenin ar Powys yn y chweched, pumed, chweched ganrif, a wedyn i fab o, um, Meredydd a Tewdws. Ai yr un Tewdws ydy hynna? Dwi'm yn gwybod. Um, neu jyst bod o'n enw uh, Felly, oedd, oedd hwnnw'n ei... A be oedd yn be, eu peth bach ddos i ar ei draws ac yn ei meddwl bod hynny'n gret. Mae rhaid bod pobl yn ei ddefnyddio fo. Achos Mae 'na erthygl fan hyn am John Evan, John Evans y criwr oedd fatha rhyw um, uh, uh, uh, town crier i Dolgella. Um, swallow oedden nhw'n galw fo, llys enw anna fo. Ac fel hyn oedd o'n, oedd o'n dechrau pethau pan oedd eisiau, oedd o'n mynd efo'i gloch i ganol y, y Maria, yr, um, y sgwar, ac o'n mynd, chwi drigolion y lawnt, sef rhan o Ddolgellau. Chwi drigolion a lawn, ta rhai ydych yn preswylio yn y Tŵr Tewdws, clust ymwrandewch am geiriau, fe berwyd i mi eich hysbysu, un ac oll, fod ein hen gyfall Wmpa Harlach wedi talu am weliad a'n treflan ni jest rwan, a'i fod a'i fo a'i drol ar y Stryd Fawr yn gwerthu penwaig ffresh. So, so oedden nhw'n defnyddio yr enw, felly oedd Oedd y town crier yn gwybod uh, pwy oedd uh, a, a, neu yn, yn gyfarwydd hefo Tew Tewdws. A hefyd mae Elis Wyn Las Ynys yn sôn am Tew Tewdws yn gweledigaetha y bar cwsg. Felly, ma, ma, oedd, oedd hwnna, ac oedd, oh, hwnna rhywbeth nes i ddysgu o'r newydd. Ond y, y peth mwyaf hefyd, oedd lot o'r barddoniaeth ac um, yy o'n i'n ddarllen, yn amlwg oedd pobl yn cael cysur o edrych ar y wybren, o fod allan yn y nos, oedd o, fel oedd y ti'n sôn, pobl wedi bod yn sbio ar y sêr ac ar y lleuad, um, ac, ac yn gwybod, oedd hyn yn y cyfnod pan oedd pobl yn, yn ymfudo, yy draw i Merica ac yn y blaen o'dd yy o'ch teulu oedd yn cael eu rhannu. Mae'n siŵr bod yr syniad yna o fod yn edrych ar yr un un wybren ac oedd pobl mewn ardaloedd eraill o'r bryd. Da ni'n dal i wneud o heddiw. Ac oedd hwnnw'n rhywbeth um, oedd yn dod drosodd lot yn, yr, yn, y, yn y farddoniaeth o'n i'n dod ar ei ddraws o. Um, Ac ar ar yym ar lleuad hefyd mae 'na straeon am y lleuad wrth gwrs y dyn bach y lleuad yym yy ach wedi gorfod mynd i'r lleuad achos bod yy bod o 'di bod yn casglu coed a a casglu yym yy pricia tân ar ddydd ar ddydd Sul ac yn y blaen, ma' lot o betha felly. Yym felly yn y bôn do, nes i fwynhau yn ofnadwy yr Yym, yr chwilio a, a'r yr clytweithio os licia. Yy dwi'm yn teimlo bod fi wedi wneud unrhyw ddarganfyddiadau mawr nac fi wedi yy cyfrannu rhyw lawer at yym at at unrhyw beth yy ond ond bod bod rwy'n yn sylweddoli pa mor bwysig oedd y nos a pa mor bwysig yym 'dan ni wedi anghofio nad oedd gen pobl ddim tortshys a betha felly pan oedden nhw'n mynd, felly oedden nhw yn sylwi lot mwy ar y môr. Ac oedd y nos yn gallu dychryn mwy, ond hefyd oedd o'n gallu bod yn gysur hefyd. Um, felly, ia, sori, allai, allai fwydro am hyn am, am hydoedd a hydoedd a hydoedd. Ond um, uh, pan o'n i'n... Um, Dyna'r peth mwyaf, dwi'n meddwl, oedd creadigaeth yr un Duw 'ma, y Duw oedd trwch helaeth y bobl yn gredu yno fo, yn cyd-fyw yn, yn, yn ddigon cyfforddus hefo chwedla a llen gwerin. Uh, um, ac un peth dar, drawodd fi, mi ddudodd um, rywun yn ystod y cwrs yn Llanstymdwy yy yn Tŷ Newydd a pan oedden ni'n sôn ar am yr almanacau yy mi ddudo mi ddywedwyd adag ynny na yn aml iawn yn yn y tai yng Nghymru da dwy gyfrol y dau beth oedd sef y Beibl a ac yym a'r almanac ynde ac dau beth cwbl gyferbyniol yr yr Ac eto, y Beibl, y, y, yr peth cyntaf sydd yn yn Beibl Crisnogol ni ydy chwedl y cread, ynddo a, a fe fydd gola ac fe fydd, fe fydd twllwch ac yn y blaen. So, ma, ma, da ni'n mynd yn ôl i hwnnw. A beth bynnag, Lle bynnag ei di drwy'r byd wedyn, de, da ni wedi cael yn dylanwadu, wrth gwrs, gan y clasurol, yn do, gan yr, mae'r Groegiaid wedi stampio uh, ar, arna ni yn, yn Ewrop o ran yn chwedlaethau. Ond, um, ond un, ond un rhan fach o, o, o chwedla'r cread ydy hwnna. So, so mae yna pobl yn cael cysur o'r cread, dyna fi. A dyn nes i, nes i sgwennu can ar gyfer, um, nes i gyn, gynnal cymanfa y sêr yn y capel yn fan hyn yn Dinas Nolwy. Ac uh, ti eisiau fi ganu'r gan? Ie. Yeah. Ac uh, felly, um, dwi wedi defnyddio mesur uh, Mentra Gwen, sydd yn fesur uh, fydd pobl yn nabod fel um, Carol Blygain, a hefyd uh, mae Plethin wedi canu uh, uh, can ar yr un mesur. Um, felly, na ganu hon, mae'n bach yn gynnar, ond fi'n ei.

uh, i chi sôn amdani achos um, oedd gymaint yn fwy o ymchwil wedi ei wneud, ond mae clywed am y darnau bach na sut maen nhw yn plethu at ei gilydd a fel, fel nes i sôn hefyd, sut maen nhw'n plethu i fewn i'r syniad ma o y, y cyd-fynd rhwng y, y, y capel a'r chwedloniaeth. Mae hwnna'n hyfryd, dwi'n meddwl mae hwnna'n rhywbeth rhywbeth really pwerus sydd yn um, taflu ni nôl at amser maith yn ôl. Um, a mae hwnna'n, ie, yeah, mae'n hyfryd cael clywed. Mm. Ie, yeah, dwi'n meddwl weithiau uh, bod, bod na rhyw gagendor neu bod na rhyw... Um, uh, bod, bod ni heddiw falle ddim yn gallu gweld hynny, bod rhaid i ni, bod, achos mae ymwneud mae'r uh, y diwygiadau felly, mae nhw'n cael eu beio am lot o, o ddiffygion yn yn traddodiadau ni achos mae yna fod y methodistiaid eisiau llosgi telynna ac yn y blaen ac yn, uh, yn, yn gwahardd lot o bethau a bod o'n cael ei weld fatha rhywbeth cul oedd wedi lladd lot o lawenydd um, petha cynt. A wedyn mae pawb wedyn yn meddwl, o, mae rhaid ni gofleidio be oedd yma cynt ac yn y blaen. Ond yn aml iawn iawn, da ni fod yn gwybod be ydy'r peth yna oedd yna cynt um, yn yr, yr hen y grefydd ac yn y blaen. Ond da ni, hynny di, mae, mae o'n Dwi'n meddwl bod o'n bwysig, mae'n rhan o'n gorffennol ni, ac mi ddylen ni beidio ei anwybyddu fo, beth bynnag da ni'n gredu oedd o, ond on mi oedd o'n ddylanwad positif iawn ar adegau hefyd, a mae o wedi cynnal yr iaith yn sicr yna. So, mm. Na, diolch. A um, eto'r syniad na bod e'n amhosib i um,

hen enwau am y sêr, a falle ddim stori gyfan am y sêr, ond hen enw um, o Gymru oedd yn sôn am un o'r cytserau, neu gasgliad o gytserau. Um, Tŵr Tewdws oedd un o'r rhain oedd, oedd o'n i wedi dod o hyd i, a wedyn mi oedd na un arall um, oedd o ddiddordeb mawr ac oedd Fiona wedi wedi dod o hyd i rhywbeth ac o'n i eisiau um, Fiona i ti trafod falle tymor bach am be nes di ddod o hyd i a ble ti'n mynd ar y daith yma gyda'r hen enw yma. Ie, yeah, diolch Tim, a diolch i ti Mar, dwi'n dwlu am y gan, dyma fy hoff beth hyd yn hyn o, a, a sydd wedi dod o'r prosiect. Ac er, mae Mair wedi dweud dim ysgolhaig ydy hi, dydy hwn ddim yn wir, ac os oedd hi yn mynd yn ôl i pori yn y hen llenyddiaeth a hen lyfrau sy gynnon ni. Um, esh i ar ffordd wahanol, acos ar ôl clywed Dani yn sôn am, wel, mae popeth wedi cael ei anghofio erbyn hyn, um, dwi'n poeni bod a da ni rhy hwyr i dod o hyd iddyn nhw. O'n i'n meddwl, wel, pwy bydd yn cofio'r hen pethau, y bethau gyda nhw? pi mawr fel petai, ac o'n i'n meddwl, wel, bobl merched y wawr. Ac felly, um, nes i cysylltu â um, cangenau merched y wawr yn fy ardal i, yn cynnwys uh, uh, y cangen Corwen, a dwi'n aelod o'r cangen yma ac yn gofyn os allai i jyst dod rownd a siarad gyda bobl yn anffurfiol i, i ofyn am Dywediadau, diharebion, atgofion bychan oedd gynnom ni am y sêr, y lleuad, y, y, y, y wybren fel petai. Ac um, fel oedd Mair yn deud, um, oedd yn, dim, dim ond pytiau bach, bach, bach oedd, ond wrth gwrs oedd siarad gyda bobl, oedd rhywun yn cofio rhywbeth ac oedd rhywun arall yn deud, o oh, ie, yeah, mae hyn yn atgoffa fi. Ac o'n i'n just dod o hyd o phethau fel diharebion Yn wir. Ac um, a nes i tipyn o ymchwil, ac os oedd rhywun yn, um, yn um, cangen Llandrillo, y Merched y Wawr, yn deud wrth y fi, oedd Tom Elias yn casglu llawr o diharebion am uh, byd, byd y natur ac, um, ac yn wedi coeddi y cyfrol yn arbennig am y tywydd um, ar ôl um, casglu y pethau ar gyfer ei, ei cylchgrawn. A felly nes i benthyg yy llyfr Twm o'r llyfrgell ac es i hefyd i yym llyfr M- M- Mari Trevelyan yym gyda ffolclor yy Cymru ynddo fo a ac yn dod o hyd o o rai pethau a er enghraifft ma' hyn yn dod o mae yym Mari Trevelyan dwi'n meddwl y ffermwr o'dd yn deud hwn, pan ma'r aradur yn is bydd bara yn rhad. Pan mae'r aradaer yn uwch, bydd bara yn drud, ac wrth cwrs, yn ystod y gaeaf, mae'r aradaer yn uwch yn, yn, yn, yn yr awyr, a felly adeg hon mae, mae bywyd yn gallu bod yn prin. Ac yn y haf, pan mae'r aradaer yn fath o um, uh, llithro dros, dros y gorwel, um, mae, mae tir yn fwy ffrwythlon. Ac um, Ac hefyd, ddes i o hyd, o'n i'n ceisio chwilio am almanacau, achos roedd gen i hefyd diddordeb yn y sgwrs yym cafon ni o'r person y Llyfrgell Genedlaethol am yr almanacau, ac yn Almanac Caergybi mae 'na cyngor doeth am yym yym am yy amaethu, pan mae'r lleuad yn ei gwendid. a ddylent tynnu chwyn, pigo ffrwythau a thorri ffyn neu goed. A felly, dyma pryd, um, sdim angen cael watch, sdim angen edrych ar Google, dim ond edrych i fyny a, a, a, a i wybod. Ac um, Ie, a wedyn jyst pethau bychan fel y ser yn wincian, mae hi'n dywydd braf, mae'n yn hyfryd. Coch y wawr, glawr mawr, coch y pnawn, braf iawn. Ac mae, dyma un o'r diwydiadau o'n i'n gyfarwydd arno cyn, cyn dechrau wneud y, y, y, y gwaith mae. Ond hefyd mae 'na pethau, o'n i'n hoff iawn hwn, mae Seren Wib yn arwydd o enedigaeth neu farwolaeth person pwysig. A dwi'n gwybod bod ledled y byd mae bobl yn meddwl am Ser Wib fel um, arwydd o'r nef fel petai. Ac mae gennym ni tystiolaeth yn gwaith William Shakespeare am Owain Glyndŵr, a sneb yn fwy Gymraeg na, nag Owain Glyndŵr, wel, mae rhai, ac um, yn, yn um, Henry the Fourth Part 2, mae nhw yn siarad, mae Glendower, dyma enw fo yn, yn, yn, yn y ddrama, yn siarad am ei hun ac yn deud um, ar, um, ar noson ei enedigaeth, oedd Seren Wyb yn siap draig goch i'w weld yn y wybren. A felly, doedd dim llawr, pan o'n i'n mynd i siarad gyda'r grwpiau, oedd hwn yn angyfarwydd â llawr o bobl, ac oedd yn braf gallu deud wrthyn nhw, wel, hyd yn oed oedd Shakespeare yn meddwl am, am y sêr a'r um, sut oedden nhw'n pwysig i ni yng Nghymru. Ond hefyd, ddes i o hyd o pethau wir yn teuluoel, fel um, Lady o enw Dilys, dwedodd hi, roedd mam yn galw ser yn gyntaf y noson, sef y planed, actually, y planed Gwenna, ser yn y gweithwyr, ac os dyma pan oedden nhw'n dod adra. Ac um, oedd rhywun arach yn siarad am ei uncle, Dafydd Williams, yn Sir Fôn, a dwedodd o, pan mae cilch o gwmpas y llead, mae'n golygu fod y llead wedi boddi, Dyma arwydd o dywydd garw i ddod. Ac falle mae'n yn gwir, dwi ddim wedi profi. Ond um, mae, oedd na hefyd pethau rhaid gyfoes. Um, um, o'n i'n siarad gyda Mair arach, dim y Mair sydd gyda ni he, yma, a oedd um, wedi bod yn, yn fyd-raig, a medda hi, Mae'r plant yn aros tan y lleuad llawn i cael eu geni. Mae maternity wards wastad yn brysur o'ch adeg yma, a felly oedd gyda hi tystiolaeth fod hynny'n wir. Ac um, rhywun arall gles ni ac oedd hi'n cyn athrawes. Be dwedodd hi am dwi ddim yn gallu enwi yr ysgol, diolch byth. Pan mae lleuad yn llawn, mae prifathro yn mynd on the warpath. tybid oherwydd ma'r plant yn mynd tipyn bach yn wallgo! Ond ie, yym, yn Cangen y Wyddgrug, oedd rywun yn caredig iawn, dim ar y pryd, ond yym y y wythnos wedyn gesh i e-bost gan cadeirydd y cangen, deu' mae rywun wedi dod i mewn gyda lifryn bach i ti Fiona, beth ydi dy gyfeiriad bost, a nath hi postio'r llyfyr i fi. A llyfyr Ysgol Uwchradd, sêr ydy teitl, a, a'n digon syml ond llawn o wybodaeth am y planedau, y sêr, y lleuad, ac i fod yn onest, y rhan fwy o pethau o'n i'n cyfarwydd arnyn nhw tan ddes i'r dudalen olaf. A dyma jyst oedd pwt bach yn deud fod um, a cytse o Ryan, mae o o yng nghanol y cytse mae 'na yym tair seren mewn rhes, ac enw o Groeg ydi Gregis o Ryan, a dyma ble mae ei yn cadw ei gleddyf. Ond yym enw Cymraeg i'r tair se- seren yma ydi Cogail y Forwyn. Wel, o'n i'n, do'n i ddim yn gwybod beth yw'r gair cogael, o'n i'n gofyn i ein maer ni, a medda hi, distaff ydy cogael. A, a, a fod yn onest, do'n i ddim none the wiser yn Saesneg, ond nes i gysylltu â ffrind sydd yn um, crefft yr aig, a, a gofyn iddo hi, beth yw, beth yw distaff, beth mae bobl yn dweud. Ac oedd hi'n egluro i fi bod pan mae rhywun yn um, yn nyddu yym dach chi'n gyda'r y y y gwerthwyd y spindle dyma sbind- o'n o'n i'n gneud hwn gyda ffrindiau dyma pam mae'n jyst brigyn bach y spindle a dyma ble mae'r y golan yn mynd pan dach chi wedi yym nyddu fo ond y cogyl dyma beth yw cogaul o- o'n i'n prynu hwn ar yym ar ar-lein ac yym dyma ble 'dach chi'n cadw y gwlan cyn i chi enyddu ac mae m- jyst ffon ydi hwn a chi'n gallu rhoi o o dan y gesail neu sticio fo yn y gwregus a dyma ble mae i i i i osgoi bod y gwlan yn mynd yn mewn w- jyst yn mynd mewn mwdl enfawr ac wedyn gyda Ar, ar llaw, ar dwy law o'n rhydd, da chi'n gallu um, troello, troello gwlan ac um, roi o gwmpas uh, y gwerthyd. O, oh, oce, okay, dwi'n deall beth yw um, sut i defnyddio cogal, ond pwy ydy'r forwyn? Ac hyd yn hyn, dwi ddim yn gwybod, wedi siarad gyda Mair, mae yna enw arall am y, y, y, y tair seren, sef, o, sef um, Llathen Mair, a, a Mair, y, y, y, y forwyn fair, um, mam Iesu, a fel mae hi yn, yn mesuri y wybren. A falla bod y cogal yn perthyn iddi hi, y forwyn fair. Ond pwy sy'n gwybod? Um, oedd Wendy, y crefftwraig oedd yn egluro y Cogale amdani, medda hi bod yn mytholeg nos um, uh, um, graig y, y, y brenin y diwiau, Odin ydi o, graig o ydi ffrig, ac mae gynnyn nhw enw y tair seren, sef Cogal Ffrig, a mae hi yn nyddu y cymylau Dyma sef ond y cymylau, a chi'n gallu gweld bod y gwlân yn, yn atgoffa ni o'r wlan. Felly, pwy sy'n gwybod os mae yna cysylltiad gyda chwedlau'r Llychlynwyr, neu cysylltiad gyda um, um, crefydd Cresnogol, neu pwy arall gallu y forwyn bod pan o'n i'n yn ysgol y pentre, um, nes i cyflwyno um, i'r plant os wrth deud, wel, mae gen i taitl, ond does gen i ddim y chwedl. A nath o'n nhw creu chwedlau am uh, y forwyn a pam oedd hi'n defnyddio cogael. Felly mae'n mae fel drws sydd ar agor i ni edrych i fyny a jyst yn, yn yn cyd-fynd ag ein syniadau ni gyda be dan ni'n gwybod o'r hen dyddiau. A dyma beth oedd un o fy hoff pethau am y prosiect.
Diolch, Fiona. Oedd hwnna'n fab, a fe'n wych cael clywed y pytiau bach na hefyd ges di gan y bobl nes ti cwrdd â. A Ie, fel ti'n gweud, ni ni 'di dod o hyd i rhywbeth, a mae rhywbeth i'w dilyn falle nawr. Um, a falle bod ni gyd yn byw mewn gobaith bod yna rhyw lyfryn, hen lyfryn, mewn siop elusen yn rhywle sy'n mynd i esbonio hyn i gyd i ni. Ond dwi'n meddwl mae'r daith mor bwysig a ble ni'n pennu fyny yn y, yn y pen draw. Um, diolch yn fawr iawn i'r dair ohonych chi. Um, fy nghwestiwn olaf i chi yw, beth ydyn ni eisiau gwneud nesaf, beth yw'r dyfodol gyda'r brosiect hon. Um, os oeddwn ni yn gallu dilyn y threads bach ma ymhellach, beth hoffech chi wneud, naill llai mwy o'r gwaith ma gyda'r gymuned, mwy o'r gwaith ma gyda cysylltu'r hen chwedlau o Gymru gyda chwedlau o'r draws y byd, mwy o waith ymchwil, beth sydd angen wneud a beth, beth sy'n eich cynhyrfu chi ynglyn â'r dyfodol a'r gwaith yma Um, ni wedi cychwyn fel rhan o brosiect Cysur y Sir. Um, na i ddod at Dani gyntaf, os mae hwnna'n iawn. O, diolch Mair a Fiona am yr uh, casgliad yna, oedd o'n amazing. Um, ond dwi'n just gobeithio fydd yr ddyfodol y prosiect yn wel, y storiwr ydy'r dyfodol y prosiect iddyn nhw fynd allan a cario ymlaen â'r gwaith yma a jyst cario ymlaen i fod yn fel curious rili jyst trio dilyn yr y threads wahanol. Yr ymchwil yn rili rili bwysig a fy Cymraeg dwi'n da- gallu darllen Cymraeg on' yr Cymraeg hen dwi ddim mor dda arno so trio darllen yr almanacs weithia' dwi'n darllen nw a dwi me'wl o dwi ddim rili deall be' ma' hwnna'n deud dwi'n gwbod yr un gair neu a'r llall. So mae'n rili dda bod 'da ni efo'r pobol yma sydd yn gwbod yr iaith go iawn a s- a ac yn gallu gweld yr layers wahanol. So ma'r yr rwbeth dwi'n meddwl sydd yn rili dy- diddorol am stwff fel hwn yw fe- yw yr layers i gyd so weithia' ti'n meddwl ma' un mae'n meddwl un beth a wedyn ti'n gweld o actually ma' 'na meaning arall, ma' 'na deall arall am y gair yna so ma'n fynd y ffordd 'na a ti'n jyst zig-zagging o gwmpas o gwmpas yr awyr a dwi'n meddwl ma' hwnna'n jyst rili lyfli hefyd i jyst gweld yr yr holl fforddiau wahanol 'ma'n gallu ca'l yym like understood ond ie dwi'n jyst rili edrych ymlaen i gweld be' ma' storïwr yn neud nesa hefyd.
Felly, ti'n teimlo fel bod y cysylltu yma rhwng cael pobl yn adrodd y straeon neu cael pobl yn dod o'n nhw'n fyw yn rili really pwysig o rhan cael pobl yn y gymuned i cysylltu gyda beth sydd i'w chei pennau nhw. Ie, yeah, dwi'n meddwl, a hefyd jyst i helpu pobl wneud yr connection efo'r o dywyllwch ac y nos a sut mor pwysig yw'r nos ac yr bod, mae'n rili really bwysig yn Cymru bod ni'n edrych ar ôl ein diwylliwch a neud rhywbeth amdan llygad golau so 'dyn ni'n gallu fynd allan a weld y sêr a dweud y straeon yma a jyst dwi jyst meddwl mae'n helpu pobol yn teimlo mwy agos at y at y sêr ac at yr tywyllwch. Diolch.
Um, Mae'r beth amdano ti, beth sy'n cynhyrfu ti am beth gall ddod nesaf fel rhan o'r prosiect hon? O!
Ma' 'na gymaint yn ma' chwalu pen fi fel ma' nw'n deud. Yym yy mae mae o'n dwi'n gobeithio yym recordio chwaneg o o o'r chwedla Groeg yy yn Gymraeg ond hefyd recordio y fersiynau yym sgenna ni yng Nghymru ohonyn nhw. Um, er enghraifft, o'n i'n neud meidas fel un o'r chwedla groeg, a wedyn mae yna stori o ddyffryn Conwy am ddyn yn troi'n air, ac, a, a hefyd wrth gwrs meidas hefo'r clistia, mae hwnnw'n cysylltu hefo march Meirchion, a mae'n siŵr bod na sawl un o hynna, chwedlau sydd yn debyg ond, ond bod nhw yn gynhenid Gymraeg mewn ffordd. Fysa hwnna'n fysa hwnna'n brosiect bach diddorol i ni gyd yn gallu gwneud yn yn amser yn hunan. Uh, ond peth arall hoffwn i wneud ydy, um, ydy, ydy just fel fel oedd oedd, uh, oedd Fiona'n deud rwan yr, yr, yr defnyddio yr dywediadau 'ma a'r cas- a'r a'r cyfeiriadaeth 'ma a yn y twydd yn 'yn chwedla ynde felly pan 'dan ni yn sôn am chwedl neu gilydd bo' ni'n bo' ni'n cyfeirio jyst fel bod nhw'n dod yn rhan o'n o'n hiaith bob dydd ni petha fatha yy nes i ff- ffindio fy llen gwerin Bangor er enghraifft os oeddet ti'n yy os oeddet ti'n gweld y lleuad bod eisiau bowlio iddo fo, y lleuad uh, newydd, ynde, a, a tynnu dy het. Ac os na, oedd gen ti het, bod eisiau rhoi hancas am dy ben a tynnu'r hancas yna. Felly, mae ma, ma pethau bach fel la, wyt ti'n gallu gweud nhw mewn i unrhyw stori uh, am rwy'n yn cerdded yn y nos. So, just pethau bach fel la. Dwi'n yeah. meddwl sy'n ddifir yn beth. Cyfoethogi yn diw hi, mae'n cyfoethogi. Ia, ia, mae'n cyfoethogi uh, uh, yn wybodaeth i, ond hefyd yr yr delight mwya ma' rywun fel storïwr yn ga'l wrth gwrs ydi rhannu ac yy a a unrhyw ffor allwn ni rannu hein drwy yy ma' ma' 'na gerdd bach dos i ar ei thraws hi lle mae y gannwyll a'r a'r a'r a'r a a seren yn siarad efo'i gilydd a ma'r gannwyll deu bo hi'n llawer iawn yy mwy gwerthfawr nag ydi sêr i bobl a a a dim a'r seren yn deud na na na t'mo' wyt ti mond yn goleuo am ryw ddwy awr y nos dwi yna drwy'r adeg a math math yna o beth ti'n gwbod a ma' mae mae yym ma' ma' ma' 'na lot o straeon bach del yn yn rei o'r o'r o'r cerddi bach 'ma dwi 'di ddarllen o so dwi'n gobeithio falla datblygu 'heini'n straeon bach dwi'n siŵr bod ac am rei o'r Rhei o'r bobl 'ma yy s- 'dan ni wedi anghofio amdanyn nhw, sgwennodd y petha 'ma hefyd, dwi'n meddwl bod hi'n bwysig cadw nhw yn fyw. Nifer ohonyn nhw'n ferched gyda llaw, so ie. Diolch.
Fab. Fiona, yr un cwestiwn. Fi'n gwybod mae gyda ti lot fawr o gynlluniau.
Wel, am- a- i- i- i- fel diolch i'r cangennau Merched y Wawr fe es i i chwilio am wybodaeth. Nes i cynnig pan mae nhw yn yn yn yn paratoi raglen am y flwyddyn nesa, dwi 'di deud dwi'n fodlon dod i rannu be' dwi wedi dysgu, a gobeithio yym wrth wneud hwn bydda fi yn gwybod mwy, ac hefyd dwi'n meddwl, dwi'm wedi neud hwn eto, dwi'n meddwl ysgrifennu i yym Golygydd y Wawr, sef cylchgrawn y mudiad, i i cynnig ysgrifennu erthygl, a felly cysylltu â'r canghennau ledled Cymru ac yn gofyn am yym a 'dach chi'n gallu ateb y cwestiwn pwy ydi Iforwen gyda'r y cogaer? ac ac dod â nhw i mewn. Ond y peth pwysica i fi, a peth o'n i'n dwli am y prosiect, oedd dod â'r gwyddoniaeth, y wybodaeth sydd gyda'r yy y bobl sydd yn deall, a hyd a lledrith sy yn yn mae mae mae sêr Mair Wynford yn llawn dop, 'dan ni'n edrych i fyny ac o'n i'n clywed cymaint o'r yy stori wir eraill yn y prosiect yn dechre eu yym pan oedden nhw'n rannu y y chwedlau, ac dwi wedi dy glywed di Tamar yn deud mae nhw yr un sêr oedd y ein haen cyn cyn cyn cyn cyn deidiau yn edrych arnyn nhw, a dwedes ti tasa rywun yn yn teithio o'r goffennol ac yn ymuno â ni rŵan, 'sa popeth yn anghyffarwydd iddyn nhw tan Maen nhw yn edrych i fyny ac yn gweld y sêr oedden nhw yn gwybod amser maith. A mae'n mor pwerus, cos da ni mor fach fel bobl, e, da ni'n meddwl da ni'n rili pwysig a wneud lot o pethau, a mae'r ddaear yn mor fach, ac um, wrth edrych arnyn nhw, dydy, ddim yn, dydy hwn ddim yn diminish ni, dydy ddim yn, yn teimlo yn ni hmm. teimlo yn llai ac yn anbwysig. Mm. Mae'n cysylltu ni ar ar popeth sydd yn a d- dwi'n dwi dwi dwi'n d- does gen i ddim y gair rili i i i esbonio. Mae a mae hyn chi'n gweld hwn gyda dy plant pan mae nw yn yn grando ac yn edrych ac yn mae nw jyst yn gweld bod mae'n mae mae dirgelwch a hud a lledrith ond hefyd y gwyddoniaeth sy gynnon ni, mae nw i gyd yn cyd-fynd ac yn cysylltu ni a a phobeth yy sydd yn bodoli a pawb sydd wedi bod ac hefyd y y i'r dyfodol hefyd. A mae'n eich chwedlau yn ffordd addechog i creu cysylltiad 'ma. Diolch.
Diolch i bob un ohonoch chi. Diolch i Fiona, diolch i Mair a diolch i Danny.